Il-Milied Iż-żmien ir-rigali. Iċ-ċkejken kien ilu jixtieq li jkollu karretta u f'dan il-Milied ommu riedet li taqtalu xewqtu Xtratlu karretta bil-wien jajtu u b'roti suwed ta' lastiku jleqq. Imma dakinhar ħadet il-ħasda ta' ħajjitha. Fit-triq mimlija traffiku, qalb folla ta' nies li mlew il-bankini għax-xirja tal-Milied, kien għaddej binha, riekeb il-karretta li kienet għadha kif xtratlu. Ma kien hemm xejn mhux tas-soltu ħlief il-post li fettillu jsib it-tifel biex iżanżan il-karretta tiegħu u l-passiġġier li kellu miegħu, b'idejh merfugħa u jħares 'il fuq. Ibni, x'għamilt? Dak il-bambin, tal-knisja, jiġifieri ġibtu mill-knisja. U l-kappillan? Min jaf xi jfittxu? Hekk naħseb. Imma x'fedtillek? Ara kemm ġbart nies u ġagħaltni nistħi! Għaliex ħadtu dak il-bambin? Ma ħa ngħidlek, jiena kont ilni nitolbu lil Ġesù biex inti tixtrili karretta u ftehmt miegħu li jekk għall-Milied jagħtuni karretta, l-ewwel rikba nagħtiha lilu. Il-bambin kien ħaqqu jieħu rikba u dan it-tifel kellu qalb li taf trott l-imħabba. Forsi dan ma kienx il-mod li għandu jirringrazzjah, imma għamel xi ħaġa li ftit illum jagħmluha, li japprezza l-ġid li jirċievi. X'inhu l-Milied għalik? Festa li fiha nieħu gost nara t-tfal jifirħu bir-rigali. Il-Milied hu festa tat-tfal ukoll u biex nifraħ niftakar fit-tfulija tiegħi. Nieqaf quddiem il-ħwienet tat-toys u noħlom. Il-Milied hu okkażjoni biex nagħtu lit-tfal dak li huma jħobbu, għax it-tfal għandhom bżonn jilagħbu u jekk ma jilagħbux issa li għadhom żgħar naraw x'se jtuna dis-sena. Dak il-ġins joġobni. Imma diġà għandi wieħed isu bħalu, aħjar jagħtuni xi ħaġa oħra. Imxi fil-ħanut l-ieħor ħalli naraw x'għandu. Iva, forsi nażlu xi ħaġa li tottalina. Imbagħad ngħidu l-Papa biex jixtrijilna. Jew jkollok tixtri, trid u ma tridx. Karm, l-aħjar noħduhom magħna meta nixtru r-rigali. L-itfal tal-lum mhux la kemm tikkuntentom, tant għandhom biex jilagħbu, x'jilbsu. Ma tistax tferraħhom għal żmien twil. Minn kollox jixbgħu. It-tfal ma japprezzawx għax isibu kollox lest u ma jifhmux is-sagrifiċċji li rridu nagħmlu biex ikollhom rigali sbieħ. U dan minbarra li rridu nixtru lil ħaddieħor biex ngħid hekk bilfors. Kif bilfors? Irrid ngħid b'obbligazzjoni. Għandek raġun, għax illum il-Milied sar ifisser int tagħtini rigal u jien nagħtik rigal. Kull qalb trid oħra u kull rigal inaqqas il-but tiegħi. Tassew ifisser sagrifiċċju għalina. Iva, minbarra l-ispejjeż li hemm marbuta mar-rigali, jeħtieġ li nqisu t-tjieba u l-imħabba fil-qalb ta' min ikun ta r-rigal. Mark, rigal hu rigal, għax ikunu tawolna b'xejn. Mela r-rigal li ta kizziju kien bil-bwona grazzja tiegħu. Taf x'jiġifieri? Jiġifieri tajuli għax ried, mingħajr ma tlabtulu. Dan qed ngħidulek għax ftit ilu m'għoġobtni xejn. Kieku l-kaxxa kbira u sabiħa, imma r-rigal ma jgħid xejn. Seta' tani xi ħaġa aħjar. Mhux hekk, inti għandek tħares lejn ir-rigal bħala sinjal ta' mħabba u ħbiberija. Il-ħbiberija mhix rigal biżżejjed? Nistgħu nintilfu wara r-rigali u ninsew il-veru tifsira tal-Milied. Jekk f'Diċembru filgħaxija tgħaddi mit-toroq ta' xi belt, taħseb li miexi fl-art tal-ħolm. Id-dwal jixgħalu u jitfu, ibiddlu l-kuluri, ifasslu kwiekeb bil-bozzoz u jagħmlu disinji oħra tal-Milied. Hemm is-siġar tal-Milied bil-frjajm mtaqqlin bi stilel, bl-għalen u tlellix tal-borra. atmosfera ta' negozju ferrieħ. Il-vetrini sbieħ jistiednu n-nies biex jidħlu u jixtru mill-ħwienet imżejna. In-nies, imgħobbija b'pakketti, b'rigali mgeżwra fil-karti tal-Milied jifirħu waqt li jonfqu. Imma x'tagħmel? Dan hu żmien ta' rigali, żmien tal-kejkijiet fil-kaxxi, fliexken tax-xorb, ġugarelli għat-tfal u rigali bejn il-kbar. Fid-dar hemm lista ta' dak li hemm bżonn jixtru għall-ħbieb u għal dawk li jiġu minnhom. Qed jiktbu l-kartolini bl-awguri. Qed jaħsbu għall-ikliet speċjali tal-Milied u l-Ewwel tas-Sena. Għal ħafna, il-Milied hu biss rigali, kartolini, fliexken tax-xampanja u kejkijiet ta' kull kwalità. Għan-Nisrani, il-Milied hu t-tifkira ta' meta Alla ta lid-dinja l-aqwa rigal tiegħu. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta l-Ibnu l-waħdieni. Kollox beda Fir-raħal ċkejken ta' Nazaret, moħbi bejn ħmistax il-għolja minsi mid-dinja ta' dak iż-żmien. Imma kien f'Nazaret li Alla ried jidher biex ibiddel id-dinja. F'Nazaret kien hemm id-dar taż-żagħżugħa Marija li offriet ħajjitha lil Alla għaliex xtaqet li tgħaddi ħajjitha għalih u ra l-fond ta' mħabbitha. ra x-xewqat ta' qalbha u ried li tkun l-għodda li tixraq għalih. Marija raddet ħajr lil Alla. Ruħi tfaħħar lill-Mulej u jifraħ l-ispirtu tiegħi f'isem il-ħellies tiegħi. U rajt ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa kulħadd isejjaħ li ħinja. Disa' xhur wara, ġo raħal ta' Lhudija jismu Betlem, Marija għalqilha ż-żmien li jkollha tarbija u qegħditu f'maxtura għax ma kienx hemm post fil-lukanda. Alla tarbija, jitwieled jibki. Il-Milied u l-festa ta' Alla li jitwieled fqir. Jiggosta lil Ġesù min iħares lejn Ġesù fqir fil-grotta. Maġenb is-siġra tal-Milied hemm ħafna li jqiegħdu l-presepju, id-drawwa antika li twassal sa San Franġisk. F'xi familji filgħaxija fi żmien il-Milied, ġenituri u wlied jinġabru madwar il-presepju, jixegħlu d-dawl tiegħu u jirringrazzjaw 'l Alla li tant ħabb lid-dinja li ta l-aqwa rigal, ta lil ibnu. Kollox jinġabar fi ftit kelmiet, u l-Iben ta' Alla sar bniedem. Dan hu Alla li riedna nkunu nafuh, li jrid il-ferħ tagħna aktar minn kull ħaġa oħra, li jħobbna bħala uliedu biex inkunu nistgħu naqsmu ħajjitna miegħu. Fil-grotta hemm Missier li ħsiebu fina l-ħin kollu. Tista' omm tinsa lil binha? Jew omm tinsa t-tarbija li dalwaqt titwieled? Imqar jekk din tinsa, jien ma ninsikom qatt. Alla hu mitluf warajna, u aħna m'għamilna xejn biex jixirqilna l-imħabba tiegħu. Għalhekk Alla hu rigal, għax aħna xejn ma nistgħu nagħmlu li jbiddel din l-imħabba li għandu lejna. Nagħmlu x'nagħmlu u qatt ma jħobbna inqas. Alla ma jħobbniex għax ħalaqna hu, imma ħalaqna għax iħobbna. Fi kliem ieħor, Alla ma jħobbniex għax aħna tajbin, imma nsiru tajbin għax Alla jħobbna. ladarba daħal fil-grotta, se jibqa' hemm f'kull Milied li jiġi. Il-ferħ tal-Milied hu ċ-ċertezza li fil-grotta hemm Alla li għadu jħobbna, li għandna Missier li qiegħed qrib, li jekk irriduh qiegħed ħdejna. Jekk ma rriduhx, qiegħed ħdejna wkoll. Ikellimna wkoll jekk ma rridux inkellmuh. Jekk ma nħobbuhx, iħobbna xorta waħda. Jekk nitilfuh, jiġi jfittixna huwa stess. Alla hu rigal li ma jispiċċax. F'dan is-sens li l-Milied, il-festa tar-rigali, anzi tal-aqwa rigal, Ġesù Kristu, li m'għandux ikun biss ir-rigal imgeżwer fil-ħrieqi tal-maxtura imma jkun fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna.